Hormatly ileçiler Diýarymyzda sagat on.
Salam ileçiler Bäşinji podkastymyza hoş geldiňiz. Bu günki myhmanymyz Selbi AKA Selya. Selya. Selya. Selya. Döwde dip biletem Selya dip biletem. Hoş geldiň biziň zadymyza. Hoş gördük.
Podkastymyza.
Hoş geldiň.
Sag bolun. Sag bolun. Çagyranyňyz üçin sag bolun. Nihama.

Amin.
Şu tarapyňy biz bileň dostuk. Bilýärdik aslynda Hytaýda okaýanyňy, ýöne sen birazjyk özüňi tanyşdyryp geçe. Özüňi tanyşdyrsaň gysgaça. Tanyşdyraňda näme maglumatlar gerek özüň barada? Adyňy aýt.
Kim sen, näme we nireden? Ýedarkaň döküşde aýtylýan ýok-da. Selbi.
Türkmenistandan. Türkmenistandan, okey. Türkmenistandan.
Bärde, Nýu-Ýorkda, Nýu-Ýorkda. A, Nýu-Ýorkda ýaşaýan şu wagt. Näçe ýyl, kyrk ýyldyr?
No, Hytaýda okadym. A, soň Hytaýdan bäri, a, Nýu-Jersä, Montklers Uniwersitetine grant bilen geldim. Bärde gutardym okuw soňam işläp ýörün. Dary.
Bize şu bilgi geldi. Säle diýdiler, ýaman gowy hytaýça gürleýär diýdiler. Eý, ýadymdan çykdy-a. Näçe ýyl gürläňok meselem? E, näýileg näçe ýyl gürläňok? Kak bu düşünýän arada bir test joram ugratdy. Bilýän şuň üçin, no, şu jogaplaryny aýdaýyň-da diýip bize ynanyp kak bu ugradýar. Okaýan köp sözler uje ýadyma, kok iroglifler zatlar ýatdan çykypdyr. Aslynda Hytaýda okanda öýe gaýdýaňa, kanikula iki-üç aýlyk gaýdýaňa, ýadyňdan çykýar hytaýça. Okap ýören ýeriňden ýadyňdan çykýar. Postoýanno günde gaýtalap durmagy her öwle öwrenýän sözüňi. Sen hytaýça aňarda okadyňmy ýa göni zatda? Aňarda bir ýyl hytaýça okaýan lýuboý bir okuwa geçmek üçin. Soň dili ýöne zatdary? Bakalavriat okamak üçin.
Iňlisçe boldy dogry dälmi?
Ýok, hytaýça.
Hytaýça okadyňmy sen wapşe anada? Men azad.
Medisinada wapşe iki ýyl okaýarlar dämi eger ugurlar medisina bolsa? Medisinada HSK napromer bizde IELTS TOEFL bar iňlis dilinde olarda HSK bar. HSK bäş bir ýylyň dowamynda gowy dil okasaň bilen gije ýatman HSK bäş alyp bilýäň. Iň ulusy dokuz alty bir ýylyň bir ýarym ýylyň dowamynda HSK alty almak ujy iň uly zat i wot medisina şo gerek. Olam gaty kyn bir ýarym ýylda okaýarlar okuwçylar HSK alty nama üçin. Bir ýyl ýetýämi soň şo zady hytaýçany öwrenmek üçin diňe men bilýänim harplarynyň özi.
Iroglifler no iki müň sany iroglif bilseň. Iki müň sany zat öwrenýäňmi harp öwrenýäňmi. Harp harp däl indi sen şekil şekil la.
Hum bir ýylda öwrenip bolýamy şolaň hemmesini ondan soň. Näile biziňki meň öz zadym bir ýylda sen diňe fundamentini alýaň. Kak bu näile okamaly sesleri tonlary bar dört sany tony bar. Şolary öwrenýäň zat edýäň ondan birinji kursa geçýäňem ýene-de sende bar şo hytaý dili. Sen ýene-de listening ýaňky diňlemek, gürlemek, speaking i şo grammatikany näme okaýan bolsaň şoňa bagly okaýaň. Biz iki ýyl Na obşmasak üç ýylda hytaýça öwrendik-de. Naprimer men Business Administration okadym. I men birinji kursuma başlamda men uje iki ýyllap şonuň şo diňlenýän listening, comprehensive, grammar hemme zadyny geçdik. Dogry.
A meselem hytaýda hytaýda a meselem okadyň. Aňyrda-da işläp ýördüň diýip bilýän.

Näme sebäp boldy dara bärik gelmäge? Şo zadyňy kyn boldumy şonça zadyňy goýup bärik gelmek? Eý näylek boldy?
Biziň okazywitsa okuwymyzda biz ikinji kursa geçemde men aslam birinji kursa geçemde men bäri work and travel bilen gelip gitdim. Ha geldiň öň bir gelen.
Hawa. Okey. Onam ýöne gyzyklandym Amerika gidip bolýamy gidip bolýa. Aý gördüm näylek edilýada work and travel aldym geldim. Ýöne ikinji gezek uje men masterma tabşyrdym bärde şo Toro kollejde. Master mesa uje niýetimde bardy men bära gelip okamak. Ýöne biziň okuwymyzda şo Dubai-Jing Maa Daxie University of International Business and Economics şol uniwersitet daşary ýurda okuwa ugradýan ekeni. Bir semestrlik, iki semestrlik. Oň üçinem, naprimer, iňlis dilinde okamak üçin amerika dilinde TOEFL ýa-da IELTS gerek. i kag by men aýeltsym aldym soňam iň soňky ýylym iň soňky semestr üçin tabşyryp gördüm geçdim muňa suratyny uratdym wizaň Ha, tan, tanaýadyňmy sen Röwşeni? A, work and travel-a gelemden bäri tanaýan. Dogry, tüweleme.
Eý, Röwşeniň bärde opşy hemmesi bilen zady boý, arasy boý, tanamaýan Ýa, Röwşen dogry. kömek edýär.
Dogry.
Seň indi şu zatlary biziň hytaýça arassa gürleýäniňi bilen bolupdyk. Röwşeniň doglan güni. Aslynda Rahymyňam doglan güni diýsek bolýar. Röwşeni gutlaýas. Röwşen. Şeýle geçirýärdi indi. Maýsa gelýär şeýle.
Selýa. Şunda Röwşenje geçirip goýbereni. Dur, muny men birinji alaýyn hä. Ertir seň doglan günüň. Happy birthday. Seň doglan günüň meňki.

Iň uly bäşiniň biri edýän şu. Realny gaty uly.
Snowboardinge haçandan bäri edip gelýär? Snowboardinge gelip durun häzir aýdaýyn 2020-den bäri. 2020-21.
Men bilşime görä her ýyl gitýäň diýip bilýän snowboardinge, dogrumy şol? Her ýylda her iki hepdede bir gitýär ho. Tä biz munda ýaryşýardyk ädimini şem men gitýän zat diýip. Indi biz şo taýda gürleşipdik.

Ondan täşowa diňe seni tanýadym, şo şeýle durdy we diňe şonda dur. Hani hmm. ile meselem 2 sany tel boldy, üýtget diýerler. Meni diňe şonda dur, ondan diňe işini düşende, ondan kişi geçen sen aýdaýdym. Işde otyryn.
Jaň gelýär. Gören Abdurrahim NY. New York. Meni kim aýby? Jaň edip. Awdy kän öli Seattlda ikisini tanaýyn Awdy diýýäs ikisinede bärde Awdy indi Awdyrahym Awdyrahman her gezegem Awdyrahym Rahman şony bilemok diýýä Selbi diýýä men şu wagt diýýä liftde diýýä liftde näl düşmeli diýdi ilk ä liftden düşmeliden soradyň e nälik hä muny diýýä şeýle şeý gitmek üçin diýýä nädip kontrol etmeli diýýä niresinden durmaly haýsy aýagyňy çykarmaly Datda lyžada diňe ýa-da çugra çala ýykylýaň, şeýle-şeýle gidýäň ýa-da işte lyža biraz aňsadrak. Onda men belekin sorapdym. Aslynda lyža bilen snowboardyň tapawudy. Lyžany öwrenmek aňsat, master etmek kyn, mastering hasyna. Nähili mastering näme bolýar türkmençe? Uky. Kämilleşdirmek. Kämilleşdirmek kyn. Uky buňa. Şuna okladyň sen ha, onsoň?
Iňlisçe diýilýäni skiing is easy to learn, hard to master. Snowboarding is hard to learn, easy to master. Yeah. Bir alýaň snowboardy, bolanok sen neýli Уже kontrol edýär aýaklaň balansyny tutup saklasaň. Lyžada diýşiň ýaly aňsat öýtýän şun ýaly etseňä gön durýar. Mun ýaly etseň hem gitýär dogry dämi? Üç sanjak zat bar dary. Başga zat ýok. Şony ikisini edip bilseň. Meňki beter şeýle aşaklygyna gidýärdi ol ýalan saklamak kynrak. Biram garlar gowy däldi şon üçin. Garlar hawa şeý diýer gar biraz zadrak. Nirede aşara gidýär.
Ýalňyşlyk hydyňkyda gar bar. Gar bar da.
Kämilbäkde öýtýän men.
Indi ýöne

Vermont.
Vermont. Şoňa gitdiňiz ha, soň biz gördük gülün ýaman gowudy. 7 hmm. sagat öýdýän bärden dogry dämi? 6 sagatmy? 5-6 sagat, 5-6 sagat. Haladyň mı sen şu taýda? Şu wada gidip gören iň gowy ýerim şu taýda. Men ondan gowy ýer barmy? Ay, gelin gurun göreň. Gitdik biz aňyra maşyn sürüp. O men tekerleme wapşe ol all season teker. All season hem däl, tomusyňky. Otaý gar, buz, maşynym şeýle çaýkanyp gidýär, Wepaň boýnuna atdyk maşyny. Abi çaga zordan sürdi gitdi aňyra. Geýindik, işe diýdiler, gaty sowuk dagyň üstüne häzir geçseňiz, Nýu-Ýorkuň ýeli bar-a, nähili içiňden geçesiň, dagyň ýokarsynda ýel içiňden geçýär. Bu içimizden geýindik gat-gat. Gymyldap bilemzok. Gitdik ýokara, lifte mündük, dagyň üstüne çykdyk. Öňümiz görnenok. Ýelmi, tupanmy, bursuk, üçimizem titräp otyrys. Ja men diýdim, men gelmeýän indi diýdim. Bäri. Soň Döwledi ilki goýberýäs. Sebäbi Döwlet birazajyk haýalrak, birazam köp ýykylýar. Wepa diýseň elinde zady goýbermedi nämedi şo traýpad traýpad goprosy da. Meň üç ýüz altmyş kameram rugsatsyz alyp giden güni. Rugsatsyz.
Koroçe ony goýberenok. Bu gitdi. Men yzlaryndan soň bir görsem şeýle gidip barýan-a do takoý stepeni sok gidip barýan ýerde gyzyl şeýle tegelek tegelek zatlar bar. Bulaň yzyna gelen meniň näme zat aýdaýyn kiçijek teglik teglik. Akazuýetsa döwlet ýykylypdyr burnuny ganadypdyr. By bu yzyndan gelýäňä şeýle gan. Şony yzarlap gidip barýarmy ýa. Bu yzarlap gidip barýan şu döwlet akytdy. Bir döwledi seretdim indi. Şeýle sowuk ýel-ä. Bu ýel ýüzüne urup durga. Sorry Döwlet. Ýüzi gözi burny gan. Na şolar ýaly ýere snowboarda gitdik biz. Döwlet soňam bir şey ýitirdigem biz bir gezek.
Ýöne biz seretdik welin ýaman zat etdi, gowy etdi. Ýaman owadan görünýärdi zady. Mundan başga edýän hobileň barmy başga? No Hmm, snowboarding, yani biz bilýär. Snowboarding hobi diýip hasap edýäňmi özüňi birinji bilen? Hawa, hobi. Professionalna we biraz kiçilikden başlamasam professionalna ederdim. Hawa, täze otada. O çagalar görýäňä, üstüne şeýle gar, gar tepip gidýär, ara hiç zady ýokda bir kopyp gidýärler. Sen ota ýykylyp dady turýan çaň, atýan çaň, aýagyňa dakýan çaň. Otada kiçilikden gelýänler görsen, gar dynk dynk dynk gidýärler. Aýalyna kiçilikdenem diýilýär, ýöne uzynlara bolanok. Uzynlara, uzyn adamlara snowbord gaty opasno bolýar, sebäbi aýaklaryny, dyzlaryny döwmek şanslary gaty uly, şonuň üçin ski edýärler. Men şonuň üçin ski edýän-de, bilmidem. Snowbordym edemok. Ýaňky temamyza, ýaňky temamyza gelsek-hä, başga edýän hobbyň barmy meselem? Ol,
naprimer, Seattlda paddleboarding ederdim. Stand up paddle boarding. Biz de düşünýäs bolun kär gören. Awa biz düşünýäs.
Indi on kere terediň düşündireýin näle edilýär. Nam aha teatrda körlerken. Onuň kölüň üsti köller spokoýnyja hiç şeýle gwalna zat ýok. Bular şeýle bordy goýýar surf edýäňem. Şolar ýaşa bordy goýýarlar üstünde ellerinde kaýakyň zatlary üstünde dik durup prosta şeýle Kölüň orta arasyna akyp gidýär. Bärde Pýer iki-de bar öýdýän, edil şon ýaly, dogry dälmi? Belki biraz Bruklinda, puk. Men dogry. bärde edip göremok, ýöne aňyrda gaty meşhur. Başga, ondan başga? A kaýaking etýärdim aňyrda ýaşamda. Am, okamagy gowy görýän, tapawudy ýok Lubozda. Okamagy, näme okamagy gowy görýäň, meselem? Aslynda fizikal, a, Kitap, kitaplary kitap gowy diýen, görýän. kitaplary gowy görýäňmi, meselem, nähili kitaplary okaýaň, meselem?
Drama okap bilemok. Şu an okap berdim. Durmuşumyň dramasy getik. Men näme üçin gidip biriniň durmuşynyň dramasyny okaýan? Bir hili öz bir hili depressiýa, başga biriniň depressiýasyny geçirýän. Sizde-de şeýlemi? Eee, ýok mende ony ýalak. Emosional. Empatiýa ýokdur onda.
Kitap okanda bolçy. Ýok.
Şu an näme okaýaň soňky? Şu an näme okap berdim? Aaa, 48 Laws of power. Men şu an normal people okaýan meselem hä. Kinosam ba. Ýöne men demesem şu emotion maňa gaty zat gelýä. Olam söýgi barada işte normal people bilýänsiň seriýalam ba. Gaty ýany serýoz alanoklar meň gözümde dä gaty zat ýany gelýä oň bilen söýüşýä soňam taşlaýa oň bilen gitýä şeýle şeýle bolup dur ýöne ondan şo emotion maňa geçenok.
A näme okaýaň? Men prosta zat edesim gelýä. Käbir köp meselem The Kite Runner bardy. Şonda ilki kitabyny okapsoň kinosyny göresim gelýä. Ýani näme tapa, nämesini üýtgetýärler şony göresim gelýä. Kite Runner zat barada dämi Awganystanda. Awganystanda uruşlarda zat bolýan. Şoň meselem ilki kitabyny okadym. Soň kinosyny görýän bolýan. Köp ýerini kesip aýyrýarlar. Dogry olarda zat etmeli tä kino sygdyryp bolmaýan şo zat bolýan. Indi meselem şo meselem Normal People-de öwdüler. Men kitabyny okap ýör. Indi soň zadyny göremde gaýdam. Nýu-Ýork şäherinde sekiz ýüz sany dil gürleşip, dünýäniň iň köp üýtgeşik dil gürleşilýän şäheri. Nýu-Ýorkda jemi ýüz ýigrimi müň taksi nomeri bar. Bu TLC diýýänleri, Uber, sary taksi, bularyň hemme ýaşyl taksi, gara taksi hemmesi bile ýüz ýigrimi müň sany taksi edýän adam bar. Nýu-Ýork şäherindäki

metro duralgasy bolup dünýäniň iň uly metro sistemasyna eýe bolan şäher. Hüseýin Bolt ýüz metrlik rekordyny döwen wagty diňe kyrk bir ädim ädipdir. Indi seýren bolsaňyz köp fast-food ýa-da nahar restoranlaryny gyzyl reňk ulanýarlar, McDonald's, Pizza Hut, Burger King ýalak. ýa-da başga-da birgiden nahar firmalary ýa-da fast food firmalary gyzyl ýa-da sary reňk ulanýarlar. Bulam adamlary seredende işdäleri açylyp, has köp pul sogarýar, pul sowmasy üçin edilen edýänlikleri üçin köplenç içini we logolaryny gyzyl reňkde edýärler. Watikan dünýäniň iň kiçi ýurdy bolup, jemi kyrk dört gektar bolan bir ýurt Italiýanyň içinde. Barlaglara görä, kitap okaýan adam kitap okamaýan adama görä iki ýyl köp ýaşaýar. Has uzak ýaşaýa. Jemläli, ýapaly, hä? Häzir bir enterteýn zadymyz bar, enterteýmentimiz bar. Ondan soňam ýene bir temamyz bar, gürleşjegimiz. Indiki zadymyz, bölümimiz, olmy, bulmy? Bilýäňiz dogry dämi zadyny?
Şertini.
Şertini iki sany zatdan, hawa, birini saýlaýaňyz. Ýok, men bir zat aýdyp goýsam.
Sora, ýöne soragyny soraýan başdan. Şoňa görä sen Saýlamaly bolýaň şu zatlary. Soragym şul. Biri bilen bir sagatlyk söhbetdeşlik etjek bolsaň, wagt geçirjek bolsaň, kim bilen geçirerdiň? Gürrüňdeşlik etmek islärdiň? Bir sagat oturyp ýa-da dertleşmegem, dertleşmek diýmäýin, gürrüňdeşlik diýeýin. Gürrüňdeşlik etmeli bolsa, kim bilen ederdiň? Gelsin onda.

Dawid Guettami. Dawid Guetta. Ilon Mask. Ilon Mask.
Ilon Maskmi? Röwşenmi? Ilon Mask.
Hudaýa şükür o meňki deň bolmanda pikirlerin o. Bolýa.
Ilon Maskmi? Kakajan. Ilon Mask.
Ilon Maskmi? Hydyrmy? Ilon Mask Hydyrek. Ilon Maskmi?
Döwletmi?

Gürrüň deşik edesin geldi. Ýok, men wepany getirmeris.
Indiki gürleşilik temamyz dil bilen baglanyşykly. Ýaňja näme diýip otydyň sen? Dilleri garyşdyrýan diýip otydyň, dogrumy? Hä, ýaman ýalňyş gürleýän. Türkmençäm berbat diýdiň maňa.
Kellä geýdiňmi diýýän türkmençe. Kellä geýdim diýdim oňa. Sen gürläňde aslynda garyşdyryp gürläňok eken. Men gaty garyşdyrýan.
Garyşdyrýanmy? Asylym Hawa, garyşdyryp otyryn-a hälden bäri russkiý bilen iňlisçäni aýdyp otyryn-a. Üns bermediňizmi?
Ýöne Men özüm ýazan üçin. Orsça garyşdyrylar sebäbi aňa ulanýar däri o sözler. Meselem, şu soragyň şuny soraýyn, näçe dil bilýäň? Hmm.
Türkmen dilini bilýän. Ony hem bizem hemmämizem bileris onsoň. He içiňizem arassa bilemzok. Ýa dur, men baglajak bolýan bar ýa. Bala. Bir ýere baglajak. Bala ýarym ýarty bilýän dillermi? Türkmen dili, ruski, um, iňlis dili, hytaýça. Biram azerbaýjança bilýän. Näçe 5 bolýarmy? Da. Türkçede bilýän biraz. Aa, türkçede we 6.
Dogruş, sen günlük durmuşyňda şularyň hemmesini gaşdyrýaň gürlämata. Ýa men türkçäni wapşe garmajak bolýan. Türk men özüme ýaranok ynam Seattlda ýaşaýan wagtym gulagyma ilýän sözler ýani beýle şeýle ýani ýani ýani diňe şony men özüme alypdym ýadyma düşýär. Girdi seň zadyňa.
Girdi şony zordan aýyrdym uje ýapyşdy şo ýani maňa. Ony aýyrdym indi ors dilinden russkiden normalno kak içine salsaň bolýar türkmençe gürläňde.
Sebäbi bar, men seni gürlän wagtym bir dil, türkmençe gürleýäňmi, türkmen dilinde, diňe türkmen dilinde gürleýäň diýip bilýänleri. Meselem, men özüm garşydyr gürleýän. Ýok, Hydyr aka sen gowy gürleýäň. Tür arassa türkmençe. Bilýän ýöne garşýa dary, türk sözler garşýa, käbir sözler garşýa. Men geljek zadym şul. Hökman bir dil bar, şo dilde diňe arassa gürlemeli men.
Başarmaly, kaýeşna, owa, başarmaly. Birinji soragym şol.
Näme diýýäňiz bu tema hakynda? Ladies first.
Hawa menem şo neje mugallym da dilimden. Sen näme diýýäň bu tema hakynda? Sen teswir et men soň üstüne goşaýa.
Siz diňläýin. Okay.
Thank you. Eger bir dili bir ýerde metem şuny ýaly ejem dawlan guruşymda bir gerekli ýerine goşmajak bolmaly ýa-da goşmaly däl. Metem bala çykyş edeňde Ýa-da menem öýde gürleşemde meselem zaten şuny türkçe bilen hemme kişem hökman ulanýar. Öýdäkilerem hiç zat bilmesede türkçede zaten öwrendilerda bir zat diýýän aý zaten şeýledi-da zat diýýän. Şeý öýde zaten şonýa zatlar garylýar. Ýöne goşmajak bolýan. Ýöne goşulýar. Ýöne näçe köp dil bilseňem bildigiňçede hemme dil miks bolýar. Meselem bir zat diýipdi men mekdep sagatym. Hojam stoluň üstündäki mausy beräýiň diýdi. Dört sany dil goşýada onnoň. Ol uja zat etmek kynrak onda indi haýsy aňsat bolsa şony şeýdip ulanybermelimi ki Röwşen, edýän. näme Eger garşy edýäň? tarap düşünýänem bolsa. Sen näme edýäň bu tema hakynda?
Sen şuň kän gürläňok bary. Eý, Hosta şondan.
bu hawa bu gün birazjyk ýokaryk garradyp-la. Okey. Näme sen bu tema hakynda näme diýýäň Röwşen? Em,

Dawa ene dilinden. Common ulanýan sözler daşynda, esasy ulanýan sözler daşynda ulanamokdary. Hawa, şeýle-de ulanamokdary daşynda. Sally, seň pikiriň näme? Meň pikirimçe, bir dil öwrenende, hiç kimizem şu häzir şu taýda oturanlaň hiçisem doly bir dilde arassa gürläp bilenok. Hiç nowat garman hem put şu wagtjyk alarm goýaly bäş minuda. Bäş minudyň içinde garman arassa türkmen gürleýäňizmi? Men sorag bereýin. Gürlemän otursak. Elbetde.
Gürlemän otursaňyz.
Şeýle bir zat, nan, meň özüm liçno meň garşymdaky adam, edebiýatçylarymyz bardy mekdepde. Gürleýär-ä. Ot agzyna seredip otyrsyň, nähili owadan gürleýär. Hiç hili dili garman, goşman sözi. Arassa gürlände özüňe priýatno diýýäň. Nähili dile çeper. Nähili dile çeper adam. Şundan öwrenesiň gelýär, şondan alasyň gelýär. Şu taýa gelmänkäm hem çyndan hem türkmen dilini arassa gürlejek bolup, makalama girip, makalalar okadym diýip hälem aýtdym. Ýöne ýene-de garýan. I postoýanno özüme şony zemişäniýe edýän. Şo sebäpden aýtdym men gaty sözleri ýalňyş ýan. Şu türkmençe zamechaniýa türkmençe nähili bolýar? Duýduryş. Duýduryş.
Köp Şoň üçin zamechaniýa etdim diýdimmi? Zamechaniýa etdim diýdimmi? Bu hiç düşünemok ogry haçan soň. Şoňa baryp diýdiň-ä ýa kitap zat okaýan diýdiň-ä şu peýdasy bar türkmençe kitaplary okaýaňmy? Okaýaň diýip bilýän. Ýadyňa düşürýär täze sözleri. Dogry dälmi?
Peýdasy bolýamy meselem şol hasam arassa gürlemegiňde? Aslam şondan öwrenýäň-ä sen. Aslynda, na, diýelim, birinji klasa gitdiň. A, türkmençe dämi şo? Ene dilim.
Ene dilim. Ene dilim.
Ýok, türkmen, e, beýleki bardy. Ýazýaňa Tebigat ýazmak.
öwreniş. Ýazuw.
Ýazuw. Tebigat. Tebigat öwreniş, şo bir mutdyr. Ýazuw, o, birinjiden üçünji klasa Aşa çenli ýazuw. liniýaly zatda ýazýaň şeýle. Naprimýr, şo ta ýöňkemeler diýip gelýär. A, mysal üçin, şo sözleri biz Çagalar bilen köçede oýnamyzda öwrenemzok, şony biz okap, şo taýda manysyny bilip, näme zatdygyny şeý gönük, näme gönükmeler, Düşümler. düş, nu, düşümler, indi gönükmeler nämedigini men bilemokdym, men ýadyma, birinji klasda ýadyma düşýär, gönükme näme zady diýen. Soň uje zat edýäň, praktika görýäň, a, öwrenişýäň, şol öý işiňi edeňde, zat edeňde, täze söz öwrenýäň. Hem adamym Bir zat ille öwrenjek bolup hökman kitapdan okap öwrenme arada bir gyz diýýä Hany diýýä türkmençe diýýä öwrenel näme kitap bar okamana Kitap ýok a türkmenlerde okar ýaly Gaty owadan kitaplarymyz bar aslynda arada Zöhre Zöhre Tahyr şolary açyp görýän a şeýle Ham Aýdyber aýdyber Owadan ýazylan sözlemler bar diýýän wau şeý diýip aýtsaňam bolýan ekeni diýýän.
Geçenki nemede diýär, kitap okaýan men türkmen kitap okaýan. Näme kitap okaýan? Durdy, durdy. Näme kitap okaýan? Şu berdiňä maňa bir kitap diýdi, durdy. Panik diýdi. Ykbalym mı diýdi? Ha, o ykbalym okaýan diýdi. Şoňa bardy. Ýok, ýa okajak diýdi, türkmen dili, e, türkmen dilinde kitaplar PDF, EPUB şeklinde baý, ýa-ni okman fizikal däl-de. Okajak diýdi, kitap baý, ýa-ni türkmen dilinde. Hmm, Meň pikirimçe türkmen dilini okajak diýseň kitap aýanymyň uzak ýola düşemde podkast açýaňa zatda spotifyda. Audiobook mu? Audiobooklar bar.
Açýaň. Türkmençe bar audiobooklar.
Ýok şu. Ha ýok. Ene naprimer size ideýa gerek bolsa adamlar.
Audiobook türkmen. Audiobook türkmençe audiobook men özüme medesim gelirdi. Dogry.
Men audiobook men şu wagt hiç men dalat etmedim, duş gelmedim. türkmençe zat bilen baglanyşykly. Ýöne şun bilen men şuny diýjek bolýan ary, bir ýere baglajak bolýan. Siziň diýýäniňiz, şu wagt üçiňizden hem diňleýän zadym şul. Biri bilen gürleşen wagtyňyz esasy şoň düşünjek dilinde gürlejek diýýäňiz-ä, dogry däl mi? Diller goşmany. Meselem kädir biz tanamaýan adamlarymyz bilen dil garyp bilýäs bäri zatlarda. Meselem ýaňky diýşiň ýaly zatlen diýilýär beýleki sözler goşulýar. Şony aýtjak boldum biraz toparlajak boldum toparlap bilmedim. Ýok diýjek bolýany garşydaky bilen nähili iňňän derejede kommunikasiýa gurulýanlarda şo dili ulanýar. Goşulýaňmy? Edil goşulýan teň mikrofon goşulyşmaýar. Okey.
Men ikinji soram şulan. Şu taýda nime bar ýöne bar.
Köp aslynda da soragym bar. Bir bellik edilen ýerde şu köp dilleri goşýas bir ara diýip bellik edýärde köp şolay. Onuň şu täsiri näme? Daş ýurtda ýaşaýanymyz üçinmi ýa garşymdaky adamlar şol dilde gürleýän üçin biz şoňa görä özümizi sazlaýasmy ýa-da bir başga bir meseleler bar. Näme näme diýip imine şoň jogabyny bilmek isleýärler köp adamlar we ony Şony sylagsyzlyk şekilinde görýärlermi? Görýär, görýärmi? Näme bilip bolanok şony? Eger meň bilen häzir türkçe bilen türkmençäni garyp gürleseňmi? Ýok, ol prosta sena özüňe nähili rahat duýýan bolsaň, sen şony gürleýäň. Ýa, ýani diýýäň-ä. Belki şo türkmençe saňa ýaraýan däldir, sen şony alýaň, gürleýäň. Ony sylamasçylyk ýa kabul etmek bolanok. Prosta eger özüňi özgerdesiň gelse, özüň köp kämilleşdiresiň gelse, onda Meň pikirimçe arassa bir dilde gürlemek owadan. Oňarsaň a, ýa oňarsaň a. Gaty owadan.
Sen isle isle zat etýäň dary. Baý etýin.
Özüňiz bolsun, özüňize gerek zada.
Köp ýerde ýaşalan, ýaşansaň, meselem sen hiç hytaýçany goşýaňmy zadyň gürlän? Goşaňa. Tämiň törände täze gürlän. Täze gürlän. Täze.
Gürlän hiç goşan wagtyň boldumy, meselem ýalňyş meselem. Hytaýçany. Çünki hiç men zady goşuljak bir zat ýaýaly gelýär ony men. Hytaýda wagtymyz goşýardyk. Hytaýda wagtymyz. Ýaman Langfei laý, Langfei boldy diýmek, indi ysrap boldy diýmek. Şoňa Langfei diýip geçýärdik. Öz studentlaň arasynda goşýaň. Dogry. Türkmençe ysrap söz ýokmy?
Ysrip dipli. Ysrip türkmençe.
Men bärde zady zat etdim meselem. Indoneziýa goşýanymy zat etdim. Käwagt gürläp otyryn. Käbir sözler has aňsat bolýardy. Uzyn sözlemi. Gysgajyk düşündirip bolýada indonesiýada onuň bir zady ýok hem indonesçe gulak görende bir munda düşünenok a diýip ony yza alýaňda täzeden düşünjek dilini aýtýaň ýöne onuň soragyna gelende şumyka aýdýan asyl problema dälde mesele şu biziň hemmämiz daş sazaklaryň hemmesi ömrüniň belli bir bölegini daşary ýurtda geçirenden soň şotanyň zadyny alýa kulturasyny ýada dilini alýa we Hökman garýa sebäbi Türkmenistanda doly gürle türkmen dilini doly gürlemek üçin Türkmenistanda bolmaly la diňe sen ýa ýa diňe diýmäýin-de türkmen dilini eşidip durmaly sen. A tak sen ýöne häzir iňlis dili diňläp dursaň iňlis dili derlaň gulagyň diňe iňlisçe eşidip dursa sen türkmençe zat edip bilmeýäň e jogap berip bilmeýäň sebäbi näme etseň sen şo öwrenişen zadyňa jogap beremeli türkçede-de şon ýaly eee orsçada-da şon ýaly ýani Näder düşündüňiz belki alyp. No, näme zady manysyny näle aňsat ýetirip bilýän bolsaň, sen şo dilde ýetirýäň. Şu näme dakga?
Ýani Görýänler hem görýänler hem jogap berse gowam bolardy kommentara näme näme ýok. Bu hakynda bar tomaşaçylar näme zat edýär? Pikirler bar. Paýlaşyp bilersiňiz arkaýyn. Aslynda men ştaýy şuny diýmek isledim. Ýa Twitterde käbir ýerlerde men görýärdim. Eý Zat bar dary. Eý, sen-ä türkçe gürleýäň, sen bir şu ideologiýadan, sen orsça gürleýäň, sen şu ideologiýadan diýip bir zat bar, garşyklyk bar dary. Ol-a oňa zat edýär, o-da oňa zat edýär. Oň üçin diýşiň ýaly men-ä goşulýan. Özüň arkaýyn nähili düşündirip bilýän bolsaň. Şo gowy sylagsyzlyk şekilinde görmesinler adamlar. Ýöne-de näli arassa gürläp bilýän bolsaň şonça-da gürlemäne çemeleşmeli. Men başga gyrgyzam gazak tanyş dostumam bar-da men şolar bilen gürleşemde gyrgyzça gazakça gürleşýän. Gyrgyz gyrgyzça gowy gürleýän üçin gyrgyz dostum bilen göni gyrgyzça gürleşýän. Gazak dostum bilenem gazak bilenem garyşdyryp ýöne orsça köplenç gürleşýän. Sen näçe dil bilýän? Ortaça 4-5 dil bilýän köp bilemokdyryn ondan. Dogry. A indiki indikilerem bir minimum üç zat Ors- bilýär öýdýän. hä, Gazaklarda indikilerde. diýen zdarowa.
E, garyp, Zna- garyp edýän. bilýär.
Garyp garyp bilýärler öýdýän.
Häzir ýöne temalara köpelse, multiklary döretse türkmen dilinde, onlaýna girip başlasalar türkmen diline gaty kän nam, kitaplar zatlar çykyp terjime edilip başlasyn. Meň pikirimçe, Öwrenerler. öwren öwrenerler, hawa. Hawa, öwren görersiň näme bolsa. Biz özümize jogap bereliň. Dogry. Dil bilen bagşy başga aýtjak zadyňyz barmy baglanyşykly? Dil temasy bilen baglanyşykly konserniňiz bolup biler, başga zadyňyz bolup biler. Aýtjak zadym ýok. Aslynda şu adam garşydyr otistler. Türkmen dili wajypmy?
Hemişe-de garşy. Wajypmy?
Waý, haýsy dil wajyp däl? Diýjek bolýanym, türkmen dili wajypmy diýende, meselem, biz Amerikada bolup, çagalar türkmen dili wajypmy? E, şuny ýaly, men aýt, şuňa aýtjak zadyňyz barmy? Aýtdym-a,
Men bir şuny aýdyp geçäýin. Men öz pikirimi aýdaýyn, hä, şuň bilen baglanyşykly. Amerikada ýaşaýan bir türkmen çaga üçin dil wajypmy? Hökmany dil öwrenmeli diýip bir zat ýokmuka diýýän, öz pikirim. Öwrense gowy. Hiç bolmanda zatlar bilen Garryýler bilen mamalary, Nowruzyň aýdyşyna görä näme diýer? Eneleri, mamalary, ejeleri, haýsy zatda näme diýilýän bolsa, şolar bilen minimum derejede zat edip bilse-de, gürleşip bilse, mençe ýetikmikä diýýän. Maňa görä, meň pikirime görä. Şol moment bar-a, ýaşaýan çagalar kän, meselem, enesi, mamasy, babasy, atasy, bar-a, duşýan, duşma, duşýan çagalar Türkmençe gürlänoklar hiç hili, şolar duşup başlandan soňam ýa görşüp zat edip tanşyp has ýakyndan bari wagt geçip başlandan soň şolar türkmençe gürläp başlaýar çagalar. Ese gürleşýärda dowamly. Orslar aýdýar wynujden boldy diýýär ýöne şoňa bar. Dogry. Çagalarda zat bolýar sorry. Dil öwrenmek has çalt zat ýa resk alýada kelle şoň üçin has çalt öwrenýär şem ululardan.

Myhmana indiki zadymyzy bersek. Soňky boldy. Soragymyz bar. Geçenki myhmandan galan soragymyz bar. Men o soragy men bilemok. Menem bilemok.
Sorag goý kidenem Akmaral. Tanaýaňmy Akmaraly? Akum hawa.
Hawa. Akum akum.
Soraýda soragy. Sorag şu, bir boş güni nähilidi, nähili peýda ulanmaly? Bir off gün nähili geçmeli? Men bir bolýa şu gün productive geçdi günüm diýemde hökmany ýagdaýda içine jim girmeli. Şu jimden soň men özümi has ýeňil duýýan. Okey.
Bale ýene-de ol hobbi däl, o uje kak by zada girýä. Günüň dowam habite girýä. Bale eger bir azajyk ünsüm başga ýere sowasyn diýse otursyn surat çeksin. A kstati hobbileňde surat çekmegem bar. Seň a hobbileň soňradan ýadyňa düşýär eýdýän Okey wara. liçkasna ýaza gaýrat et diýýäň. Liçka ýazaýyn hemme zada. Okey.
Boldy. A Soňky bir aýtjak bir zadyň bar Röwşen? Razy. Şeýdip durubam temany, zady, podkasty. Näme edeli? Gutaryp aýtjak zadyň bar? Röwşen? Tomaşaçylara aýtjak zadyň bar? Tomaşaçylarmy? Tomaşaçylar ýazsyn näme? Näme ýazsyn?
Geçen geldi. Iň gowy günüňi nädip geçirýäň? Iň gowy Produktiv. günüňi, Awa.
produktiv günüňi nädip geçirmeli? Nädip- Ýa nädip geçirmek isleýäňiz? Nirede? Näme üçin we Näçe sagat? Neneňsi?
Neneňsi?
Dogry. Gabynyň gürrüňini ederler.
Kyn sorag, realnosy kyn sorag bu. Açyk sorag diýäňdä. Bu adamda Hydyryň iň gowy öwren sözi bar, bu Clubhouse-da dolanýardy, adamdan adama görä üýtgeýär. Soragam şon ýalyk bir zat. Şonuň üçin şoňa görä özüňizi belläp goýuň, iň gowusy.
Söyle. Günüň dowamynda. Podcastymyza geleniň üçin. Men-ä şat boldum. Hoşal boldum. Telefonuma jaň et, jogap bereň üçin diýdim. Telefonyma bir açyp Ýa ýene-de on bäş minut, on bäş minut diýip sähel-ýesir başlamalyk. Podkastymyza goşulany üçin sag bolsun aýdýan. Biziň muşdaklara, zatlara, tomaşaçylara berjek ýa-da maslahatyň ýa-da aýtjak bir zadyň bar bolsa diňläp bileris. Şu kamera seredip aýdyp bileň ýa-da bu kamera seretsin baş şuna seredip aýdyp bileň arkaýyn. Näme diýesiň gelýär? Aslynda ýatypam berersiň kanalymyza. Ýapaýda kanalymyza ýatyp beraýda. Ilki bilen hemmäňize köp sag boluň. Hemme zat gülýär owadan. Hemme zat köp professionalno. Siziň araňyzda soragyňyza jogap bermek, tanyşmak. Gowy boldy. Başda bar. Ýa boldy awa şok başda. Öz aramyzda podcast yeah yeah Heytir moderator başlaýar gürrüňi Rahim degişmäni atýar şatlyk pysasy Kaçan kamerasy bilen düşürýär hemmeni Döwlet stili düzüp mazmuna goşýar ähli